Эпир Петр Яковлев куҫарнӑ ҫӗнӗ калав кӗнекипе усӑ куратпӑр, Турӑ сӑмахӗпе. Матфей ҫырнӑ Евангели пиллӗкмӗш сыпӑкран вун виҫҫӗмӗш стихран вулатпӑр. Тӗнче тӑварӗпе тӗнче ҫути. Эсир тӗнче тӑварӗ. Тӑвар хӑватне ҫухатсан, епле ӑна тӑварлӑ тӑвӑн? Вӑл ӗнтӗ ниме юрӑхсӑр, ӑна ҫын ури айне таптама кӑна кӑларса пӑрахмалла. Эсир тӗнче ҫути. Ту ҫинче тӑракан хула курӑнмасӑр юлмӗ. Ҫутат кӑҫа та ҫутсан ҫӳлмекпе хупӑрламаҫҫӗ. Пӳртрисене пурне те ҫутӑ пултӑр тесе ӑна ҫутаткӑҫ лартмалли ҫине вырнаҫтараҫҫӗ. Ҫапла сирӗн ҫуттӑр та ҫынсем хушшинче ҫутаттӑр, вӗсем сирӗн ырӑ ҫӗрсене курса Ҫӳлти аҫӑра мухтаччӑр. Иисус Христос пиллӗкмӗш сыпӑкран пире ҫӳлти патшалӑхсенчен, ҫӳлти патшалӑхри Сӑваплӑ ҫынсем ҫӑлӑннисем мӗнле пурӑнмалли манифест пире вӗрентет, каласа парать. Эпир вун виҫҫӗмӗш сыпӑкран, вун виҫҫӗмӗш стихран вулама пуҫларӑмӑр. Вӑл пире калать: «Эсир — тӗнче тӑварӗ. Тӑвар хӑйӗн хӑватне ҫухатсан ӑна епле тӑварлӑ тӑвӑн?» Вӑл ырӑ, вӑл ӗнтӗ ниме юрӑхсӑр, ӑна ҫын ури айне таптама кӑна кӑларса тӑкмалла. Чӑннипех те ҫапла. Енчен те Эпир Турӑран, Иисус Христосран, Атте Турӑран, Святой Сывлӑшран хӑват илсе тӑраймасан ҫак кил хушусене ӑнланса Чӗрене йышӑнмасан эпир мӗнле ытти ҫынсене каласа пама пултаратпӑр? Вунтӑваттӑмӗш стихран вара «Эсир тӗнче ҫути» тесе калать пире. Эпир чӑнах та Пире вӑл тӗнче ҫути, ҫынсен умӗнче ҫутӑ пултӑр тесе калать. Израиль халӑхне Ҫӳлхуҫа Турӑ мӗнле ытти халӑхсен умӗнче ҫутӑ ҫӑлтӑр пек вӗсене Турӑ халӑхӗ хӑй Турӑ хӑй суйласа илнӗ халӑх пултӑр тесе ҫавӑнпа ӑна Синай тӑвӑҫӗнче Египетра хӑтарнӑ хыҫҫӑн, чуралӑхран хӑтарнӑ хыҫҫӑн пил хушусем парать. Кунта та ҫав пил хушусемпе параллель илсе кӑтартсан пире калать «Эсир тӗнче ҫути». Ту ҫинче тӑракан хула курӑнмасӑр юлмасть. Иван Яковлевич вара вун пиллӗкмӗш ҫураткӑч вырӑнне ҫутӑ ҫуртана та ҫутатсан ӑна вырӑнне хумаҫҫӗ тет. Пӳртсене пурне те ҫутӑ пултӑр тесе ӑна шантал ҫине ҫурта вырӑнне лартаҫҫӗ. Пӳртисем пурте курччӑр ҫав ҫутта тесе ӑна вырнаҫтараҫҫӗ. Ҫакна вара сирӗн ҫуттӑр та ҫынсем хушшинче ҫутаттӑр. Вӗсем сирӗн ырӑ ӗҫӗсене курса ҫӳлти аҫӑра мухтатчӑр. Акӑ пирӗн мӗнле пурӑнмалла. Пирӗн Хамӑр та ҫутӑ пулсан анчах эпир ҫав ҫутӑ пирки ыттисен патне те ҫитерме пултаратпӑр. Ырӑ хыпар сарма пултаратпӑр. Иисус Христос ҫинчен каласа парма пултаратпӑр. Пӗртен-пӗр ҫутӑ вӑл пирӗн чӑнлӑх ҫутти Иисус Христос. Пирӗн ҫӑлаканӑмӑр пӗртен-пӗр Иисус Христос анчах. Ун урлӑ пымасан атте Турӑ патне никам та пыраймасть. Ҫӳлти патшалӑха ӗмӗрлӗх пурнӑҫ никам та илеймест. Ҫавӑнпа та Турӑ пире пурсӑмӑра та пиллетӗр, ҫак чӑнлӑха ӑша хывма-и Иисус Христос каланӑ пек ҫутӑ пулса ытти ҫынсене те ҫав ҫутӑ ҫинчен каласа пама пиллетӗр пире те. Ҫапла пултӑр. Аминь. Мухтав Турӑ.